Taphni tapha tokko tapha tokkicha kan amma dabiliin ni banamaa yookaan dabiliin baname sadiin baay'isa dabiliin. Yalla asirratti waan qabdan hundi keessan jechuun amma banameera. Kalaas banameera. Let's go yalla. Asirratti yalla let's go kulluu dafar.

Sabboontuu obsaa maamee poolisii. Galatooma. Yallaa waan qabdan waan qabdan hundi Taphni tapha tokko waan kaliifaa qabatanii dhuftan. Taphni tapha tokko harka matarra haa jechiifne ilma haadharoo kana jabaadhaa jabaadhaa taphni tapha tokko. keessanuu waan qabdan asirratti Waan waan qabdan.
Waan kaliifaa qabatanii dhuftan hundi keessanuu asuma gadhiisaa please. Isinii faayidaan qabu waan isaaf qabatanii dhuftan asuma gadhiisaa waan qabdan. Hamma feetanillee yoo ta'e eeywaa Qurcaa galatoomaa hundi keessanuu Hundi waan keessanuu kaleefaa galatoomaa. qabatanii dhuftan asuma gadhiisaa. Obsaa, Obsaa hundi keessanuu sabboontuu, galatoomaa. Baabee, hundi keessanuu galatoomaa. Ulfaadhaa, Hedduu ulfaadhaa, jabaadhaa, jabaadhaa, jabaadhaa. Let's go. Jabaadhaa dura deemne. Miliyoona nu guutaa, please. Miliyoona guutaa kaleefaa kana. Miliyoona guutaa isa kana dhabamsiisna. Please, daqiiqaa takka hafe. Please, taayimii nu eegaa. Taayimii, taayimii, taayimii nu eegaa. Uummanni yoo fedhe walitti hidhee gad lakkisee taayimii nu kuchiisa. Taayimii irratti jabaadhaa. Daraartuu. Taphni tapha tokkicha kana qofa.

Taayimii jabaadha jabaadha jabaadha fuula duratti fuula duratti. Eewa galatooma mak- galatooma Galatooma. jabaadha hundi keessanuu. Way silaa nama tokko kan tiktaak yuunivarsiitii gannu dhiisoo garri dhiiroo olisiin nu kara miliyoona. Galatooma hundi keessanuu galatooma. Jabaadha jabaadha hundi keessanuu hundi keessan galatooma ulfaadhaa faamilii.

Geemni kun geema xiqqee ture. Khalifaa kana ni beektanii kuttaa. Khalifaa kana ni beektanii. Khalifaan kun dhugaa dubbachuudhaaf mucaa miskinaa mucaa amala qabeessa. Galatooma warri akka Oosaali warri akka sabboontu ulfaadhaa galatooma. Ammallee galatooma ulfaadhaa ulfaadhaa ulfaadhaa ulfaadhaa. Fattaasi. Hedduu hedduu hedduu galatooma. Wallaahi. Galatooma. Galatoma, galatoma. Galatoma wallahi. Guyyaa guyyaa gochuuti maasha Allah. Geema akka bareeda taphanne haala bareedaan taphanne haala bareedaan tapsiisne addatti ijoolleen biyya kanaa hedduu takka galatooma. An giiftiin kan naa ture ijoollee biyya kanaatti wajjin malee kophaa kiyyaa miti. Hedduu takka ulfaadha ijoolleen asii ijoolleen oomaan tokkummaan keessan hedduu nama boos. Bara Oromoon waltumte Oromoon mokool keessu keessatti isin ijoolleen oomaan tokkummaan. Osoo kutaa waliin qoodiin obboleessa keessan akkasi gammachiistan jechuudha. Gaafa ammaytis akkasuma. Gaafa caalaattis akkasuma jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Galataa isiniin malaa. Hedduu takka ulfaadhaa. Tokkummaan Oromummaa waa hunda caalaa. Asumaanuu nama kuma kudha lamaa jira. Tokkummaa Oromummaa fi namummaa isiniin dhaammannaa. Galatoomaa jaalala akka nuti ijoolleen biyya kanaa waliif qabnu.